Tgħaddi minn ħafna esperjenzi waqt li tkun qiegħed hemmhekk, fimt affarijiet li jiena qatt ma rajt bniedem. Qatt ma rajt bniedem li jkun les biex jitqatta' fimt kemm fis-sens dawk is-16 sena li kont qed ngħix ħajti dak iż-żmien laqas jiena issa għandi 27 qatt ma rajt. Jitqatta'.
Jitqatta' u fis-sens jitqatta' bil-blades, jitqatta' ġismu u tista' twassal għal ħafna affarijiet. Jista' jkunu problemi mentali, jista' jkun li jrid division oħra u għal dak iż-żmien ma jkunx hemm post għal dak il-priġunier f'division oħra u inti meta tkun qed titkellem ma' priġunier da m'intix qed tistenna li l-uffiċjal ħa jgħidlu ismagħni m'hawnx post il-ħabs għax inti ma taħmillix u inti qed tagħmilli ħajti infern. Qishom in-nies jarawha b'mod li inti qed titnejjek bihom. Allura what's the way forward? Li titla' Mount Carmel. Sewwa. Għax Mount Carmel jgħidu li huwa paradise. Vera mhuwiex.
Vera mhuwiex. Minn fejn il-ħabs. Fimt? Ma nafx, inti ġili mort il-Forensic Division ta' Mount Carmel. Le, jena Forensic Division qatt ma mort, ġifieri jiena dejjem bqajt eh, miljors u l-unika drabi li ħriġt miljors kienu għall-isptar. Jiena kelli ħabib kien qiegħed eh, il-jors U xebgħa fid-division li kien, sema', terġa' dak kien barrani, sema' li l-forensic division ta' Mount Carmel kienet xi kwalità ta' Paradise. Paradise. Għax tista' ddaħħal it-tiġieġ jgħidu l-annimali ħafna sebgħa. Ma inzerta li one tefgħuh f'ċella Qum da, u qum duża u xebba dlam. U ċ-ċella kien qed jaqsamha ma' Salvu Kalanġ. Tafu Salvu Kalanġ li għandu serial kien. Jekk ma tafux minnu Salvu Kalanġ, insomma, tlu fil-Google u tkunu tafu, u speċa Salvu Kalanġ kien fucking Salvu Kalanġ. Ħalli għalli li waqt li kien qiegħed Mount Carmel kienu jiddopja uħtant kienu jifqawh perm li wek. Imma xi mort narah u mbagħad one ħadd qatat Alla xina kont minn għalija li sieħbi prova Alla jitalla. Ġifieri mort hemmhekk għandna da ġralu Madonna qed jagħmlu xi ħaġa u daħħalta f'moħħi għax Mhux hekk. Mbagħad mort hemmhekk u hemmhekk differenti eh, mill-viżit tagħkom. Tagħkom kienet kont nidħol Eh, u kien hemm dawk ħafna siġijiet tal-plastik fuq wara u hekk. Dik kienet differenti l-Forensic Division tmur hemmhekk jiftaħlek isu kanċell mbagħad mbagħad bib kbir, mbagħad tiġi isa naqa isa ta' Silence of the Lambs, hekk għandek perspex kbira u inti tkun fuq naħa tal-kamera u jkun fuq naħa l-oħra. U jidħol da zob men. Ġifiri, għas kontakt ma kelkom. Le, le, ma hemmx kontakt. U jidħol fil-naħa tal-kamera, relax. Fucked up, bro, għalli. Għatlu, jgħadni għet nirreġistra kif siħ billi minn għalija l-biraħ jol biraħ l għadu kif prova jgħamil suicidju, għet ħares li għet jitbissem jisu maġer. Tlu, tlu, tlu, inti, you're right, spiex. Yeah, bro, it was gonna fucking come here and, you know, like, the food would be better and we get more television and we get, you know, more time on the billiard. Fuck bro, this place is shit, I wanna go back. Inti ta' parsi tal-laqt biex fucking jaqillawk minn U apparentament kienet umbat, kultant jenna għanajf, apparentament ma kienet ċaġa li s-sir pjuttost eh, pjuttost komuni li s-sir komuni, fil-sens li u għamot li eh, dak li kun din negozja naqas sistema. Iva.
Pero ġieli kien hemm konsegwenzi ta' dan ta' ġifieri eżempju kien hemm min biex jitla' Mount Carmel kien jibla' litteralment ix-xfafar tal-blades tal-leħja. Issa bil-Malti jekk tiġik ħażina mhux Mount Carmel tmur is-sema. Taf kif imma inti dak il-ħin jien ngħid għalija qatt ma ġej f'dik il-pożizzjoni fis-sens. Daqshekk iddisprat.
Daqshekk iddisprat.
Mhux għax jiena ma nħoss jew inkella jiena ġejt għal ħabibi mis-sitwazzjoni u għedt għax jiena hekk hekk hekk u hekk. Però kulħadd irid affarijiet differenti kif tista' tgħid, fimt? Meta tkun kbir u tkun qiegħed mat-tfal tista' tgħid, huma kienu jgħidu li l-jors hija division ħażina ħafna. Allura dik kienet il-main attraction għal xiex in-nies riedu jmorru ġo diviżjonijiet oħra għax għandek il-bidħu, ċempel fix-xħin trid. Jien ma nistax nitkellem fuq divisions oħra, jien li nista' nitkellem fuq hu l-jors, però qed ngħidlek, jiġifieri jekk ma waslux bil-kliem, waslu b'affarijiet oħra.